Mũciĩ ũrĩa ũkuithĩtie, gũtirĩ mũndũ ũngĩhoya mwaki. Ma, mũciĩ ũrĩa ũkuithĩtie, matingĩthiĩ hakuhĩ na rũũru rwa mbũri kana rwa ng'ombe. Mũciĩ ũrĩa ũkuithĩtie, matingĩathire kũndũ kũragethwo. Kwarĩ mĩgiro ya Ũgĩkũyũ, o nginya thikũ cia mũtĩro ithire. Mũtĩro nĩ kuuga nĩ mahinda ma gũthathaiya ngoma, ngomi cia, ngoma cia mũkui. Korũo nĩ mũciĩ ta ũyũ kwa mũhiano, no nginya kũngĩathirũo mũtĩro nĩgetha mahoere ngoma cia mũkui nĩgetha ihorere na thayũ. Marĩkia mũtĩro-rĩ, Nĩ gwetagwo athuri arĩa metagwo a magongona. Mũthuri ũrĩkĩtie maũndũ mothe ma Ũgĩkũyũ, ũũ nĩ Ũgĩkũyũ ti Ũkristiano. Ĩ twĩ hamwe? Nĩ getha mũthuri ũcio oke, na mũthuri ũcio ũrĩ ũgũka kũruta igongona rĩu-rĩ, no nginya angĩakorirwo na maũndũ matano. Ũndũ wa mbere mũthuri wa igongona-rĩ, akorwo e mũthuri ũtuĩte maciara. Ngai nĩ mwega.

Tondũ ũngĩkorwo na kĩrema mũgongo-rĩ, kwaria ma-rĩ, ndũngĩĩciria watemirwo gĩganda. Rĩu ũngĩaga gũkorwo ũkĩ- watemirwo kĩia, ũguo no nginya angĩakorirwo e mũthuri wĩna maũndũ mothe mega. Mũthuri ũcio nĩ agĩũkaga mũtĩ ũrĩa wathira. Akorwo nĩ gĩcego, anake a matukũ ma Ndera arĩ mwanake. Ũguo nĩ njũĩ Gĩkũyũ gĩkĩ ndĩraria, andũ a rika rĩakwa nĩ maregandera. na ndingĩogomio tondũ nĩ ũma. Hĩndĩ ĩyo-rĩ, nĩgwokaga mũciĩ nĩ mũthuri ũcio, na mũthuri ũcio-rĩ, angĩakorirwo, kana mũndũ ũcio ũrakuĩte angĩakorirwo e mũndũ mwega, mũthuri ũcio wa itũũra rĩu ũrutaga magongona nĩetaga athuri a rũgongo rũngĩ nĩgetha moke mamũnyitĩrĩre thĩinĩ wa ũndũ ũcio. Na mũthuri wa igongona-rĩ, nĩakoragwo na gĩthii nĩgetha arute igongona rĩa mũkui Na angĩakinyire handũ mũthuurei ũcio nĩagayaga gĩthii kĩu akanengera mũndũ ũngĩ mathĩnjĩre kĩgongona kĩu. Ũguo thĩinĩ wa anake a matukũ ma kabere gũtirĩ mwanake ũtarĩ na karũũru gake. Rĩu gwathiio thĩinĩ wa nyũmba ya mũirũ-rĩ, thingira wake, hagacoka hagathiio harĩa, kana compound yake, kana harĩa akĩte, na akĩire ng'ondu ciake, tondũ nĩ mwanake. Hakarutwo ndũrũme ĩrĩa noru mũno, ĩgathĩnjwo, ĩkang'ĩo nĩ mũthuri ũrĩa ũnengerirwo gĩthii nĩ mwene itũũra rĩu kana mwene, mũthuri mwene itũũra rĩu. Ndũrũme ĩyo yathĩnjwo-rĩ, ĩkagayanwo nĩ andũ a mũciĩ. Haha tũnyite wega, ndũrũme ĩyo ya, yathĩnjwo, igongona-inĩ rĩrĩ rĩa mũkui, na rĩetagwo rĩa nginyanĩrio, yarĩagwo nĩ andũ a mũciĩ. Athoni matiarĩĩaga, tondũ rĩĩrĩ, mũirũ, andũ a mũciĩ ũcio-rĩ, nĩo maratuagĩra ndũrũme ĩno na mũirũ-rĩ, hĩndĩ ĩrĩa ararĩ muoyo. Ĩkaga tiguo? Athoni nĩmagĩĩtagwo, no na metwo-rĩ, o matiarĩĩaga ndũrũme ĩyo. Ma, handũ ha kũrĩa ndũrũme-rĩ, o maheagwo mũkimo wa njũgũ cia Gĩkũyũ. Matiaheagwo njahĩ, tondũ njahĩ ĩheagwo, ĩrĩagwo hĩndĩ ya gĩkeno. Ĩkaga tiguo andũ aitũ? O na njahĩ yo yenyewe-rĩ, nĩĩrĩ gĩkeno. Ĩkaga tiguo? Njahĩ nĩ ya marangi maigana? Ũrĩkũ na ũrĩkũ? Aa? Atĩ mũ- atĩ wa- wa- wa- wa- waicina mwerũ? Mwerũ na mũirũ, ĩtiguo? Nĩ ũrĩkũ mũingĩ? Ũyũ mũ- mwerũ ũkoragwo ha? Ũguo ũngĩnyita njahĩ ũguo-rĩ, nduona ta mũndũ mũirũ agũtheketie? Tondũ njahĩ nĩ ya gĩke, Ũguo athoni hĩndĩ ĩyo tũraria ũhoro wa igongona rĩa nginyanĩrio, athuri a kĩama kana athuri acio a magongona marĩkia kũruta igongona rĩu-rĩ, athoni maheagwo mũkimo wa njũgũ cia gĩkũyũ, no nao andũ arĩa a mũciĩ nĩ maarĩaga ndũrũme ĩyo, igongona rĩu rĩetagwo rĩa nginyanĩrio. Rĩu makĩrĩkia ũguo-rĩ, andũ magacoka kwao, Na andũ magathiĩ na mbere na ũtũũro, tondũ ũtũũro nĩ wa arĩa marĩ muoyo. Ĩkaga tiga ũndũ aitũ. Twakĩrĩkia ũguo-rĩ, ũkri, Ũgĩkũyũ nĩ wagĩthire ũguo, Ũkristiano ũgĩũka. Na ũmenye maũndũ macio nĩ mararingana-rĩ, hĩndĩ ĩrĩa John abatithirio, nĩ twacenjia rĩtwa. Nĩ atiga gwĩtwo Mũirũ-rĩ, etwo John, tondũ nĩ abatithirio. Abatithio-rĩ, nĩ aingĩrire thĩinĩ wa kanitha. Nĩkĩo hĩndĩ ĩrĩa arahurũkire, Mũthuri wa itũũra rĩĩrĩ ũrĩa wehokeirwo nĩ Ngaĩ nĩ kanitha, oke arutage magongona Father Mũricũ, nĩ mwathiire kũmwĩra twĩ na gĩkuũ, akĩmũhe thikũ cia maombolezi. Maombolezi nĩ kĩĩ thĩinĩ wa ũgĩkũyũ ũngĩringithania? Nĩ mũtĩĩro. Kũũrĩ nĩ nĩ kũhoreria ngomi cia mũkui, no maombolezi thĩinĩ wa kri wa ũkristiano rĩ, nĩ kũhoya nĩ ũndũ wa muoyo. Nĩ twacenjia muoyo, ngomi, ngoma cia mũkui, twoka thĩinĩ wa muo, wa muoyo uguo mutiro wa mukristiano ni maombolezi mutiro ni urikite guthira umuthi nikio father muricho ari muthuri igongona guku ri niokite na tutingika maundu guku ona tungienda atia atatunengerete githii niona kwagirire anengere muthuri wa rugongo rungi to father Lawrence arute igongona na githii kiu na ithu athuri aya angi ri tumunyitire na mithigie kana tiguo andu aitu ucio niguo ukristiano wa ugikuyu Twarĩkia ũguo-rĩ, nĩ tũgũthiĩ na mbere, Father Lawrence nĩ egũthĩnja ndũrũme ĩno, no twathĩnja ndũrũme ya gĩcegũ kĩa wĩtĩkia, thĩinĩ wa Ũgĩkũyũ tũthĩnjire ndũrũme ya gĩcegũ kĩa rũũru, no thĩinĩ wa Ũkristiano tũgũthĩnja ndũrũme ya gĩcegũ kĩa wĩtĩkia. Na nĩkĩo hĩndĩ ya mitha-rĩ, Father nĩ ariuga, Onei ndũrũme ya Ngai, onei ũrĩa ũthengagia mehia ma kĩ? mehia ma thĩ. Na aarĩkia kuuga ũguo-rĩ, ndũrũme ĩyo ya gĩcegũ kĩa wĩtĩkia ĩkũrĩo tu nĩ andũ a mũciĩ wa John arĩa marahoyaga nao thĩinĩ wa kanitha Gatoreki, Mũkorinũ, mũndũ wa Peba, mũndũ wa Indi, mũhonoki, mũtirũmwo na kĩ. No mũtikũinũka moko matheri, nĩ mũkũhoya mũkimo wa njũgũ cia Gĩkũyũ, na mũkimo ũcio-rĩ, nĩ kĩhunjio gĩkĩ. Aleluya! Gĩkĩ nĩkĩo mũkũinũka nakĩo. No ndũrũme-inĩ mũtikorwo ho, Tondũ ĩno ĩranengerwo andũ a Gatoreki arĩa mararĩanagĩra na John. Na nĩ kũrĩa angĩagũteyo. Athuri aingĩ haha tiga nĩ ũndũ matararia, nĩmehũragĩra nguo. Ũngĩkorwo na mũthuri ũĩ mbia cia cumbĩ, ũcio nĩwe ũirugagĩra. Tondũ ũraku ti cumbĩ, ũraku nĩ kũrehe indo nene ta mũtu na nyama, ĩ kana tiguo? na atumia ao. Gũtirĩ kĩndũ kĩna ũhinga thĩinĩ wa wa mũtũrĩre ũyũ ta atumia arĩa maugaga nĩ a kanditha na na nĩ ahonoki, nĩ a cwa, nĩ a CW, nĩ a ci- nĩ a mathakanjũ, nĩ a nakũ. Ndakwĩra he mũtumia ũngĩra ha oke ahoithie mũthuri wake we ngai ngai ngai mweta caitani mweta ngoma tondũ ndarĩ kĩndũ kĩngĩ arĩ ona na kanitha-inĩ ga kwao Nũũ ũthambagia pastor moko? Kana nĩ gaka wao nĩwe ũinaga thaburi harĩa mbere, Mwathani nĩwe mũrĩithi wakwa, ndirĩ kĩndũ ingĩaga. Ngai akũrĩithĩtie na ndũngĩrĩithia mũthuri waku? Ũjui ti ũkora. Twĩna thĩna. Na nĩkĩo ndĩreria athuri athuri me barabari ĩka tiguo. Reria mũthuri ũngĩ. Rĩrĩ mũthuri ũngĩ kanitha-inĩ gwitũ oke, ndametaga o mũndũ o mũndũ oke oke na kĩrĩa na mũtumia wake makaina karwĩmbo. Kũringana na maikaraga. Ndĩrenda kũmuonia thĩna wa wĩna boy child. Mũthuri, na rekei ndĩmwĩre, mũthuri wĩ thĩna ndarigaga. Nginya mũthiĩre. Wonaga agĩthiĩ ũguo, athiaga athiaga ehandĩte ta mũndũ wa wa meria itimũ. Athiaga nde nde nde nĩamenyerire kũgatwo nĩ mathĩna. Na mũtimia wake hĩndĩ ĩyo ena, e, e, e, ena gĩtambaya na nguo ndaihu na mĩgathĩ mũgwanja ya kuarĩ mũhonoki na thario ikũmi. Ngĩra, ngĩra mũndũ o mũndũ oke ainĩre mũtimia wake, atimia a, a, kapa ya mbere ĩgĩũke ĩkĩina, ya kerĩ kapa ya mbere ĩkĩina wega mũno, Mũtu- a- Mũthuri akĩĩra mũtumia wake akĩmwĩra, Atumia nĩ aingĩ manatuĩkanga tha, no we tu nĩ ũmakĩrĩte othe. Karwĩmbo kega. Wa kerĩ akĩina, Mũtumia ũrĩa ngatha. No wa gatatũ agĩũka ngĩona haha. rekei ndĩmwĩre atumia aya na kristo mũijuĩ mwĩ haha mwĩ na athuri Ngai ũngĩ teca mwana ũcio no ti waku, igũrũ nĩ rĩkaria atĩ wĩhumbĩte gũkũ ehumba ũguo, wĩhumbĩte gũkũ wega na mũthuri waku ehumbĩte haha ta mũkũnga wa mbura, marangi mothe namo mwĩrĩ hena kĩrumi, ngĩona gathuri goka na ngambuti njine, arabu karĩ kagonyoku ta bundi wa mbaũ akĩoya ndayagono gaikarĩte ũũ, ũgĩkara kĩharĩ, ngoria mũthee nĩkĩĩ? Ĩja father ndagĩka ĩmwe father father athuri father father father ũka na nĩkĩo ũranjĩtĩra ndũine mũtumia waku akĩnjĩra father a minute a minute rĩu father no nyine kũhiũhe nĩkĩ tondũ ngũina ũma sawa ina ũma mũtumia ndakĩenda aretua ĩ tondũ nĩ wa step by the way eka nginya ũguo Twa nginya ũguo kwa nja na ndarĩ hau. Nĩ mũtumia mũkũrũ. Eka nginya mm. Mũthuri akĩnja baba nĩ ngũina na kanitha kanitha mũrĩega. Gĩthe kai twĩ twĩ twĩ inĩ nĩguo i. Kanitha mũrĩega. Mũrĩega rĩngĩ. Rĩu nĩ niĩ. Nyine. Kanyine na ngũina ũma tondũ ũma nĩguo ũtũragia mũndũ muo na ngoina ũrĩa kũhana haya ha father ũĩ father nyina rĩu niĩ akiuga "Ah, ĩ mũtumia mũrogi mũtumia wa kĩremba mirathirĩire hau ainire ũma mũthuri ũyũ rĩ atũraga arumagwo mũthuri ũyũ atũraga cambagio he ciana mũthuri ũyũ ona akomaga kwa ngũkũ Mũthuri nĩwe wĩrugagĩra, ndeho nĩwe wĩhũragĩra nguo. Kwaria ma, ciĩko ta icio mũndũ ageka mũthuri wake-rĩ, we na mũrogi ngũrani ĩ ha?